Hêrîn tişkî nabêje? Na keko, ji saeta ku hatiye heta niha digirê, ji oda xwe dernakeve. We bê çi kir? Me tişkî nekiriye birayê min, ji xwe haya min jê tune ku hatiye Almanyayê jî. Ji xwe dibe tenê haya Serhet jê hebûye. Ka gazî yû bike, bira were ser telefonê em bevre biaxifin. Keko, ez gazî bikim ji niha nayê. Ev çi mesele ye? Me hesabê tişkî nakin. Keko hinekî sekan be, bila hinek bi wext derbas be. Xwedê mezin e. Cemal, jê re bêje heta du sê roja ku nehat ew nekete mala min. Temam, tu sekan be, ez ê bê re bipeyvim. Serhat, tu dixwazî çi bikî? Min tiştek nekir. Tu çi dikî, bi xwe dikî. Ma min çi kirî? Keşan bikî xwest min dayê. Ji wî xalitî ji xwe min hez nedikir. Gunehê xwe jî min pê nedida. Ji bo xatirê keşa xwe min dengê xwe nekir. Belkî jî cara yekem te emrê xwe de tişkî rast kirî babo. Lê ew jî ji ber şaşiyê te ber lehiyê ve çû. Serhat, tu bavê xwe mehkeme dikî. Heke tu wê ya wek mehkemakê dibîne, ji bîr neke. Te ev mal wergerand mehkemakê. Serhat, te çawa hêliyên şand wisa lê bigere, bira carekî din lingê xwe navêje vî malê. Pepûk. Şêrîna min xwe eciz neke. Gava xwe navêje vê malê. Ev bi min xerîb nayê Bişar axa. Pazdeh sal berê te ji min cîwanî got û tu zanî çi hat serê me. Ev ne ew tişt e. Mesele tevlihev neke. Tu kes nikare mala min de bavê xwe terk bike û here. Helbet, tenê tu kare here. Tenê heqê te ye tu me biterkîne. Ji bo zarokê xwe min çavê xwe rijand bin. Rast e. Çi gotin te kir, çi xwestin te kirî. Lê te me hez nekir bavo. Serhat! Ha. Elo. Amojin. Hêlin li wir e? Mîrza, tu yê berxê min, tu çawan î? Baş im Amojin, destê te re dimisîm. Hêlin li wir e gelo? Ez dixwazim pê re bipeyivim. Kurê min, welleh ji sibê de hatiye, dibê ez bi kesekî re napeyivim. Bavê wî jî qasek berê geriya, got ez bi kesekî re napeyivim. Amo jin, tu dikarî bêjî Mîrza li te digere. Ez ne bawerim bi sedeqa ke zê gazî wê kim. Hêrî keça min, ke were Mîrza ba te dike dixwaze bi te re bipeyive. Alo Mîrza, kurê min. Kerem ki Amo jin, Wallah min kir nekir got ez naxwazim bi kesyer bipeyivim. Te got Mîrza ye? Belê belê lê nexwest. Nexwest? Tamam ocim tamam. Ax baran ax. Hêlîn ji rûyê te çû.

Bişar axa, bise, tu çi dixwazî ji kurê min? Bişar axa, kurê min here, ez bê wî îdare nakim. Emîne, min got em gehîştin Almanyayê, ez ê paşê wê bînim. Bavo, wele tu sucê min tine ye. Sucê kî ye Baran efendî, sucê kî ye? Hêlîn bey xeberê malbata xwe lê de diçe hetanî Almanya. Sebep kî ye? Sedem çi ye? Bavo, min sozek date. Min got ez ê bi Hêlîn re bizewicim. Ez li ser soza xwe me. Nebû. Ez ê herim bi desta Hêlîn bigirim û bînim. Derdekî min mezintir ye bavo. Divê ez berê wê çareser bikim. Îş û karê te ew e, tu li ber xelkê me bidî şermê. Bavo, min tiştek şermê nekiriye. Tenê rewşek derketiye pêşa min. Divê ez wê re eleqedar bibim. Ez mecbûr im wî bifikirim. Hinek jî li me bifikire Baran efendî. Hinek jî li me bifikire, li me. Xalit! Bes e. Hûn berê me serana xweşxaneyê çareser bikin. Xwedê mezin e. Pir bi ser kurê min de neçe. Dayê çima kal û û apê baran çe her tim şer dikin? Ji bo kurê xwe. Her kes ji bo kurê xwe şer dike. Ma gulê apêbaran jî heye? Nizanim. Qey heye. Xalit, tu niha dîsa diçî nexweşxaneyê û li ser mesela berxkê min disekinî. Aha, ewa dîsa bi şer digere. Ez ê niha çî jê re bêjim Gulistan xanim?

Tu li ku derê yî? Em werin vê meselê cidî biaxivin. Baş e ser çavan. Dê were vî kerî di vî borî de derbas ke Gulistan xanim. Ya Rabbî ya hewlil wela. Bavo ez rica dikim îro ji xwe emer nexweşxaneyê û wê sibê naqil were çêkirin. Tamam. Ez ê piştî du saetê din nexweşxanê bim. Meryem tu ku de çî? Em li vir remînin, rê ji bo her kesî çêtir be baran. Me bi bo otelek bin. Meryem tu çi dibêjî? Tu nikare yer otelêk bimînî. Wê berxkê min li vir bimîne. Kê diçe ku bila here. Tamam xwişka min, tamam. Li xwe baş binêre. Keçî min nuha di beriya te kiriye. Tamam xatirê te. Şêrîna min ber wî nekeve. Welleh ji bo bebekê jî ne baş e ha. Xwe neqehrîne wî. Mervan tu çi dibêjî? Ka em herin cem baran. Tu bise çi lazim e ez ê bikim. Tiştek ne lazim e Mervan. Şer lazim e şer. Tu bise Baran efendî tu bise. Hêlînî çi got? Ji rûyê Baranê Fendî û jina wî kamkotik çûye. Tu qama wî biner? Çawa her tiştî teyw li hev dike? Keçê bise, tu tena serê xwe bi ku de diçî? Ez te bibim vir. Hadi. Tamam. Selamû aleykûm. Selam, xeyr hatî kerem ke.

Tu kengiya tî ya? Haya em çima jê tunê? Ho, ez bê dawo zirna jê bihata me, haya te lê tune dibû. Ya serê min tevliya velo. Va kulav çêkirin jî min hinek sakîn dike, tu zanî. Kulav pê avê tê çêkirinê, hinek jî hezkirinê. Belê tu ji bîra şer dikî lo? Dev ji min berdilo. Tu hatiyî çi? Şahiyek hebû. Dostekê min organîze kiribû, got tu jî were sê çar kila min vehêj. Bîranîna kê bû? Heylo, ew ka kul û derda cegerpola her tişt bîr kiriye. Roja Ahmet Arif. Aferêlo! Çi digo ostayê mezin? Ev çiya çiyayê Mengeneyê ye. Dema roj li Wanê davê. Ev çiya zarokê Nemrûdê ye. Gava li hember hat, Nemrûd rû davê.

Xêr e bişar. Te çi divê? Mesele çi ye? Xalidê ku berê min nas kir çi bigota ew pêk dihat. Ez nizanim tu behsa çi dikî bişar a lê tiştê ku min gotibe helbet wê pêk were. Wê çi pêk were Xalid? Serkurê te yê serserî keça min çû Almanyayê û te jina wî yê berê anî mala xwe di hewînê. Wê çi pêk were? Bişar axa. Ev meselekê din e. Eleqa me bi wê jinkê neketiye. Wê siba du siba lêv de here. Lê li ortê zarokekê piçûk heye, zarokekê nexweş. Îlika min, xwîna min li wî zarokiyatî, ew neviyê min e, lazim e ez bibime dermanê dilê wî, ez can bidime wî. Xalid, tu can didî yekî lê tu canê min ji min ristînî. Tu zanî ez ser zarokê xwe dîn dibim. Piştî rehmetê diya wan çû rehmetê, bi her tiştê wan re ez eleqeder bûme. Canê min neyişîne. Tu zanî wê çi bibe.

Karê we xelas bû Berxiyê min bîne malê. Li ber vê germê wî negerîne. Tamam dayê. Sara tu bi xêr hat. Ez bi xêr nehat Berfîn. Sara, keça min tu bi xêr hatî. Hêlîn çawa ye? Tu pê re peyî bî? Erê, ez pê re peyî bîm. Ji min re yek bi yek peylên ku Baran Efendi kiriye got. Tu dixwazî em xwe jî bipeyivin? Paşê ne Baran Efendi. Em ê nuha bipeyivin. We hezirîya xwe kirî hûn diçin ku? Sara, ez rîca dikim hinek sêkan be. Tu bise Mervan. Baran, em li derve benda te ne. Em diçin nexweşxanê. Çi bû Sara? Çi bû? Tu bi rastî meraq dikî Baran? Heke tu mesela Hêlînê dibêjî, ez ê çareser bikim. Ez ê li dû wê herim û wê bînim. Tu li dû wê jinekê diçî Baran Efendî. Sara, Temam sekan be. Wê her tişt çareser bibe. Berfîn, Kaşo tu alî me yî. Lê tu Baran fîlman çêy dikin. Sara, Ez dibêjim hinekî sekan be. Tiştê tu dibêjî goya te dibihîse he? Li ortê kurikek nexweşê ye. Hinekî fehm bike. Hûn hinek xwişka min fêm bikin. Hûn hinek fêm bikin. Sara çi bû Sara? Sara? Baran, tiştek bi bebeka min bibe, ez zanim bi te çi bikim. Bebek? Bismillah. Tu ji kê re mesa diçinî lo? Ji wê re. Wê kî ye? Ma navê vî tune? Tu navê zanî? Ji wê re. Ji nûrê re? Tu numera wê ji ku zanî? Ew da min. Ê wele tu derewa dikî. Ka telefona min bide. Kanê. Hişta hişta kurmî. Min hene kir kiro. Nava te qetiya. Çima nava min qetiya? Ji xwe ez zanim. Min pirsî. Xortêk wek min hez dike. Derewa neke kiro. Min jî pirs kir. Ji mêrên wek min hez dike kiro. Çi mîr e? Mîro. Qema wîr e mêzele. Ji ciwanê wek mîna şîrîn.

Şêrîna min tu baş î ne? Sara, bibore bi rastî min nizanîbû. Mervan, êşek li vir heye. Tamam Sara min tamam. Em ê herin doxtor. Sara, tu jî wek keça min î. Dinya ye, şer û pevçûn çêdibe. Tu xwe aciz neke keça min. Tu bebeka xwe bifikire. Xwedê Teala bebeka keça min bi xweşkayî bîne dinyê û bi dê û bi bav mezin bike înşallah. Mervan pir dêş e. Ez we bibim nexweş xwenê. Tu îşê xwe binêre Baran. Em karin herin. Mîrza. Mîrza. Kerem çawa? Ev îbo pirê me ne da me. Kî gule berda û têlê. Ev mesele wisa li ortê ma. Tu dixwazî ez seriyekî lê dima bo? Na na, neçe dor karî wî. Polîs dîse wê berra me bide, bi hawekî din wî zef dike. Lê wek cara din nebe, wî baz zef dike bîne ba me. Temam bo. Bîzna te. Hay ji xwe hebe li xwe miqate be. Tamam. Doktor vekî înşallah pirsgirêk tune ye. Leha tişkî cidî nexuyaye lê ji bonê Sara rîskê zêde ye. Rîskek çawa? Hûn jî zanin Sara xanim di cara zar û ji ber çiye. Divê bi raştçêr û pêçin stres tune be. Na, na doktor vek em şer mer nakin.

Xêr hatî xwişkê. Tu xêr hatî Berfî. Nav xêrê de bin. Ez we aciz nakim ne, ez we ji karê we nakim. Xem nake, kerem ke. Ez ê derim mal Serhat. Tamam. Hadi rahatî bijî. Oxir be hadi. Sara binêre tu dibînî. Ev dar çiqas xweş û delal e. Heke em mal û halê xwe serrast bikin, vê jiyana me jî xweştir be. Bila kurê me were dinyayê, şêrê me were dinyayê, vê her tişt baş bibe. Bi kurê te, bi şêrê te. Erê. Mervan tu çi dibêjî? Ma tu ji ku zanî wê kurik be? Helbet wê kurik be şêrîna min. Tobe tobe. Sara. Ha. Sarayê min. Xêr e Mervan. Ma tu navê min hîndî bî. Jî ro pêv de ev mala xwe de baxtewar bî jî. Mervan. Ez bi keça Bişar axa ya eslê hatim dinyê. Piştî ku hêlîn çêbû, ez bûm keça dêmarî, paşê ez tewrê zewî çûm. Dema ku Serhat çû, min digot qey êdî Mervan bibe pêştevanê bavê min û ê jî dîsa bibim keça wî heq. Lê niha Turabî dibêjî dev çar tiştî berde. Ni? Îja çi bû Sara? Bi salan Bişar Axa û Serhat ji hev dûr bûn, ji hev xeyîdî bûn. Lê guleyek vana nêzîkê hevdu kir. Yanî ez çi bikim, ez çi bikim jî Serhat kurê Bişar Axa ye. Şîrîna min, ewlad her tiştî ye. Em jî bi kurê xwe re bibin malbatek xweş. Yarebbî dîsa dibe kurg. Halit Beg, me pênc roj li tahlîlê we girtin. Nika tiştekî xirab xuya nake. Sibê dima hûn hatin, min tiştekî nexwend ve nexwend. Em ê we bê bênêrin. Baş e, baş e. Temam doktor. Emeliyatê wê çend sate dewam bike? Teqrîben du sê saet ew ê dewam bike. Hûn ê roj ya jî du roja hûn ê li nexweşxane bimînin. Kurik? Kurik jî çar pênc çar pênc roja ew ê bimîne. Kurik jî tiştek nexwe ne wisa? Na, ew jî tiştek nexwe ve naxe. E baş e, ger karekê me yê din tune be? Na, kerem ke jina were derbazî be. Mala te ava doktor. Mala te ava. Baran çi bû? Piskirek tune ne? Na na, tu piskirek tune. Sibê sere sibê wê naqil çêbe. Baran, di vê êvarê tu zû erî. Tu zanî mêvan gelek in. Tamam babo. Karo, ez dikarim bi apê baran re werim? Ez wan li pil aciz dibim. Ez te aciz nakim. Ez ê birim mûla bilîzim. Baş e tu herî malê dayika te Gulistan ji te re çîroka bêje baştir nîne? Haha çîrok ji min re zanînê ye. Ez nixwazim birazim. Ê baş. Sana bila bavê bila baran te bîne. Hadi Meryem. Em diçin malê. Baran ez rica dikim. Dema ez têm wir bêhna min teng dibe. Ji xwe çend roj maye. Bihêle em li otelek bimînin. Meryem. Êdî ez bêjim erê jî giya min nayre. Hem tu nabînî. Ew jî diguherin.

Lê wekî ku berfîna tu li bende bû ne ev e. Ne wisa ye. Tiştê ku ez dibînim berfîn dileyê xwe baş parastiye. Lê ew jî neçar e. Ê neçar ez im berfîn. Ez dixwazim dinyayê biguherînim lê ez nikarim derdora xwe biguherînim. Ez dixwazim wek mem hez bikim, wek Ferat çiyaya bikolim. Lê ez sê nikarim destê evîndara xwe bigirim. Mem jî û Ferhat jî di ruhê te de ye Serhat. Tu zindana mem û çiyayê ku Ferhat dikolî ser pişta xwe digerînî.

Kerem ke Mirza. Baran. Divê em bipeyivin. Niha karê min ê Mirza. Ez ê Meryem û Baran diyar bibin malê. Piştre ez ê herim qafê. Baran. Min got em ê bipeyivin. Em sibê biaxivin. Yan jî were kafê. Hem mesele çi ye? Na baran. Tê werî cihê xerebe kem. Cihê ku te kurê xwe li wir dît. Tê meselê jî li wir fehm bikî. Ez ê li saet heşta de li wir benda te bim. Mîrza, ez dibim ez nikarim wê saetê werim wir. Baran, tê werî. Tu mecbûr î. Tamam, ez ê werim. Saet heştê de ez ê li wir bim. Were Baran efendî, were. Baran, Mîrza çima dibêje were? Nizanim. Dema em herin, em ê derdê wî fêm bikin. Baran erê bê hêdî bajo.

Na, lê axaxtin baş e. Wa. Demek wisa ye. Çi ye ku te xistiye vî halî? Ê te çi ye ku te xistiye vî halî? Erê, ez gelek ewindar bûm. Lê ez ça nebim. Derdê tê çi ye? Ez evîndar im. Evîndarekî neçar. Evîna min mîna agirê ye. Dilê min dişewitîne. Ez nikarim evîna xwe tu kesî re bêjim. Ez awara Firat dikim. Ez hawara Ferhat dikim. Hawar! Ey Ferhat! Hawar! Ey Ferhat! Agirê dilê min vemrîne. Agirê dilê min vemrîne. Here jê re bêje. Xwedêyo ez çi dibêjim ya? Keko. Keko. Tiştê min ji te re gotî ji bîr bike. Temam? Na herê jêre bêje. Çi dibe bile bibe. Hîsa jî bêje. Herê bêje. Bêje. Mervan, ez ji bo îro pir sipas dikim. Rojek pir xweş bû. Oy şêrîna min, tu her tiştê heq dikî, her tiştê. Lê dibe tu vê yekî ji Baran re nehêle. Şêrîna min çawa yanî? Tiştê hiqûqî ku ez karibim bikim tune ye. Ji ber ku di navbera Baran û Hêlînê de tekiliyek fermî tune ye. Mervan, Ez qala tiştekî hiqûqî nakim. Tu çi dikî bike. Divê hesabê vî tiştî ji Baran Efendî bêpirsî. Temam Şîrîn a min, tu hêrs nebe. Ez ê çareser bikim. Ez ê gelek hesaban ji gelek kesan bipirsim. Tu hêrs nebe. Temam? Ya Rabbî! Tu berxkê min ji me re bihêlî. Ya Rebî! Tu vê êşê ji canî derxî û bavêje, Ya Rebî! Ez zanim Tu ew weke dermanê kişand ji min re. Ji emrê min bistîne û bide wî, Ya Rebî! Tu Xwedayê erd û esmana yî, berxkê min hê têra xwe nelîstiye. Dinya nedîtiye. Tu wî ji me re bihêlê. Amîn. Fatiha. Amîn. Mîrza! Demek tu hatî Baran Efendî. Belê. Mesele çi ye? Hev ecele çi ye min nizanim. Lê hatim. Heqê to hatî, heqê te ye. Tê fem bikî mesele çi ye. Kerem ke wê demê? Min çi gotibû Baran? Roja ku Meryem hate vir, min ji te re çi gotibû? Tişte ku ez li ser hatina Meryemê bi te re bipeyivim tune ye. Mesela min jî ji xwe ne hatina Meryemê ye. Meryem hat, tu diçî. Ev me eleqedar nake. Lê min ji te re tiştek gotibû. Tê dotmama min aciz nekî. Mîrza, ew jî meseleyek nav min û Hêlînê ye. Na Baran, li vê dinyayê her meseleyê ku Hêlîn aciz dike di sêrêda meseleyê min e. Heke tiştek din tune, ez erim mixafê. Milet li kafê li benda min e. Tu kuda diçî Baran? Tu kuda diçî? Mîrza! Hemû tiştê ku tu paşta davêjî em ê îşev li vir an na hesabê wan bibînin. Belê Mîrza efendî! Belê! Aniha em me bibînin. Niha jî ez dixwazim helbestvanê hêja Xalît Beg Gazî ser sahneyê bikim. Mêvanê ezîz, hûn hemû ser seran û ser çavi hatine. Îşev em ji bo bîranîna mirovekî ku li ser vê axê perwerde bûye civiyane. Çawa ku Yilmaz Guney çav û bînaya vê axê bû, çawa ku Şivan Perwer dengê, dilê vê axê ye, çawa ku Mehmet Uzun, Dengbêj û delîlê vê axê bû çawa ku Kemal Badilli deng û soz û awaza awaz û zar û zimanê vê axê bû, Ehmed Arif jî yek ji wan bû ku hewara vê axê geyiştande hemû dinyayê. Ehmed Arif eger nebûya belkî me sî û sê gule zû ji bîr kiribûa. Eger ne Ehmed Arif bûa, belkî me çîroka Adîloş Bebe niha jî nizanibûa. Ehmed Arif hewara vê axê bû. Ehmed Arif dengê êş û keser û kulên vê axê bû ji bo hemû dinyayê. Gelî mêvanan di vê şeva. Bi nirx da, hevalê kêmeyê gelek dengxweş di nav me de heye. Min divê ew jî bi saza xwe ji me re çend kilama bêje. Bi çepkê we Temo! Mêhwanên ezîz min bi xêr hatin, xweşî hatin ser şeva hatin. Gawa din jî hewalê me got, bi rastî jî Kekê Xalid helbestvanekî gelek baş e, gelekî wen nizanim belê ez dizanim.

Bel ku jî jiyana wî Ehmed Arif nivîsandiye, çepkeyê xwe ji bo wî Serhet. Gelek spas dikim sax bin. Ez nizanim derbare Ehmed Arif de ez çi bêjim. Ji ber ku ez çi bêjim jî wê kêmasiyek tê tebe. A xweş. Ez zanim gelek dê û baban zarokiyê xwe bi helbestên Ahmed Arif mezin dikin. Zaroktiya min jî bi helbestên wî derbas bû. Heta bawer bikin ji bo min gelek cara ji bavê min jî nêzîktir bû. Fermo.

Ev çiya çiyayê Mengeneyê ye. Demal Wanê roj dabê. Ev çiya zarokê Nemrûdê ye. Dema li hemberî Nemrûdê Rojdaxê. Aliyek te berf digire. Li bergeha Qafqasan aliyek te secada milkê Eceman. Li ser guşeyên cemedê li ser avan kevokên revok keriyên xezala û refên kewên gozel. Mêrxasî nayê înkarkirin. Di şerê yeke yek de tu carî binî di neman. Ji hezar salan vir ve zilamên bêaxê.

Ne koma stêran li ser ezmanan. Dilê bi sî û sê guleyan. Sî û sê kaniyên xwînê nahirikin. Bûye gol li ser vî çiyayî. Bavê min û Serhat li ku ma? Qey li hotelê ne, îşê wan xelas nabûye. Mervan, ez Cemîl im. Ha, ez hema tiştek tînim. Ez Şîrîn im. Mirza? Mirza çubuk kî vakir? Merwan bise. Ez ê derbasiyên dirbim. Berî ka bî bişar were. Ez kincê xwe bigoyerim. Mirza çi bû? Tu dîsa çû bayî bo? Mirza tu çima serê xwe her tim dixî wiha belayê? Ya me qanûn heye, polîs heye wê ceza wan bide. Mervan. Eleqeyê bo ji vî meselê tune. Baran. Baran? Baran? Çawa yanê? Te û Baran weşer kir? Pir soğuk. Baran! Çi bû kurê min? Min û Mîrza şer kir. Mîrza çi dixwest ji te? Ma hûn zarok in he? Mesele çi ye? Divê çima hêlîn çû? Na na ez zanim. Gijiriyê Meryemê ye. Roja ku ew jinik hat her tişt li tev hev ket. Oy law ax law agur hey min keve. Bê kurê min xistine çi halî. Mêvanên hêja, bi rastî ez bi hatina we gelek kêfxweş bûm. Xwedê ji we razî be û ez ji we re gelek spasê dikim. Mala we ava

Baran Efendi dîsa ji Nedîma lê da û çû. Ez jî vê sibê çûm bi Meryem re şer kir. Hemkotikê tev li mala wan cî bûye. Min got canê dotma min nêşê. Xwezê me hêlînê nedaye baran. Sara! Eyvah, bavê min hat. Tey niha çi bikî Mîrza? Hûn herin bavê Ez li vir im. Hadi. Zara! Gulistan xanim, Baran Efendî li ku ye? Li jor e, raza ye. Çawa raza ye? Sibê de ez benda wî me. Sed heb mêvanê me hene, hatiye malê Radizê. Xalit, wî rehet bihêle. Pir bi ser kurê min de neçe. Ez wî rihet bihêlim yan ew min rihet bihêle? Gulistan xanim, kurê te jiyana min jî, karê min jî hemû serobino kiriye. Baba tu xêr hatî? Nav xêrê de bê keçan. Mîrza hatiye? Erê hatiye, li hundir e. Lê hinek bestiyaye. Ez ê derkevim me jorê odê, gazî bikim bira were cem min. Babo belkî razaye jî. Ez wî şiyar kim. Na, nehewcê, sibê em ê bevre bipeyivin. Tamam. Ez ê herim jorê. Adê bi xatirê we. Çav baş babo. Babo tu dixwazî ez ji te re pîkî mîkî a hezir bikim? Na keçan, nehewcê, ez ê razim. Çav baş. Çav baş.

Baran? Baran çi bû? Tiştek tune. Min û Mîrza menek nekaş kir. Te û Mîrza? Çima? Ji bo çi? Ji bo Hêlînê. Çima çi eleqa wî bi Hêlînê heye? Dilê wî ketiye Hêlînê. Mîrza? Dilê Mîrza ketiye hêlînê. Xwezî min hezkirina xwe hîn zêde eşkere bikira. Û me nehişta tu ji yekî din hez bikî.

Em ê niha herin nexweşxanê. Wê îcar kurê min baş bibe. Tu tiştek wî namîne. Dayê, lê nexweşxane û bazarê destên bernede. Ez dîsa wenda bibim. Ez ê destê kurê xwe qet bernedim. Meryem, hade merin. Bavê min li nexweşxanê benda me ye. Tamam. Bavo, Mervan. Taşte amadeye. Ez hatim şêrîna min. Mervan, ba bavê min tiştê wisa nebe. Eyb bi kiro. Ez çi bikim vît? Dilê min wiha dixwaze. Ez ji te re dibêjim eyb e, tu dibêjî ji dilê min tê. Roj baş. Roj baş babo. Mîrza ranebiye? Mîrza? Sibê zû got karê min heye çû otelê. Afiyet bî. Rûn rûn ez ê jêr. Wer Sara wer. Atirî gox.

Wêsî. Gaviya pê min bişaret, xeberê bide min. Temam? Temam Mîrza bey, serçavan. Çextor de geyde kurê min. Binêr, kalo Xalit bi te re to hindir. Xalit. Gulistan. Bêje Xalit Bêk. Gulistan heqê xwe helal bike. Ew çawa gotin e? Helal be. Em li vir benda te ne. Wê her tişt baştir be babo. Selamun aleykum. Roj baş. Aleykum selam û xêr hatin. Merhaba. Nav xêrê da bî. Xêr hat sera. Merhaba, spas. Kerem kin, kerem kin. Ez çaya we dagrim. Tu bise, tu bise. Tiştê giran hêl nede. Doktor got ji bo bebekê ne baş e. Mervan, mişaş nebîst, te got bebek ne wisa? Sax bî. Erê çawa bêjim di me hî ye. Ê, çawê te rûn, serxêrê be. Sax bî keko, sax bî.